Xwedê xeleka me îşev ya bîst û duyê ye. Bêjin wextekî zemanekî ji Amerîk Şamê bû. Pênc kurî hebûn û pîreke wî emrê Xwedê kir û ew camê jî meşlûl bû. Nexweş bû. Nexweşiya wî giran bû. Her pênc kurê wî mizewuc in. Lê feqîr timadiya wan nîne. Birayê kiçik bakire her çar birayê xwe. Ku ka kîjan ji her çar a wê bavê xwe xweyî bike, heta amirê xwe dê bike. Çêtir a deh roja cem vî bê, deh roja cem vî bê, bila cem yekî bê. Ka sirweta wî ya malî jî çi heye, Bila jû birayê re bî. Her çar bira gotin birayê kiçik golehî em bavê xwe xweyî nakin, em nihanê saetekî ji werê mala me û pîrekê me ne misteed in xizmeta bavê me bikin. Her çar e jî got. Got nexwe ez ê bime cem xwe. Ez ê xweyî kim. Got bibe. Got xwela sirweta wî çi heye bila ji te re bê tu bibe. Got ez bim ne ji ber sirwetê bavê min e û heqî wî sikuran bide heye. Bila cem xwe. Neb dilê pîrekayî bû, gote pîreka xwe, Got bavê min e, heqê wî li min heye, wacibê min e ez bavê xwe xwî bikim. Wextê bav herê nayê, wextê dê herê nayê, wextê bire herê nayê, lê tu here dikarî wek dîbîne. Ez ê bavê xwe bişim, ez ê xwarinê bidimê te, ez ê bavê xwe xwî bikim. Rojek rojê Xwedê ez werim te dilê bavê bijî hiştibê cihê te li mala min î de. Anî hidûdek jirkê re danî, cedî, jirkê zanîbû henekê de hîn in. Got a bavê min ez ê bavê xwe xweyî kim. Û bavê xwe xweyî kir. Serî wî dişûr, hey xosînê, xwaneke wî dît, ka textûrê xwe tê çêptînê cem û gotê pirêka xwe tê can el mac bim, haj bavê min hebe. Ez xwarim bavê min etkilî bê, ez ji te re qebûl nakim. Got baş. Sala wî timam bû. Bavê Amirê Xwedê kir. Birin, veşartin û çawa ser zîratê vegeran. Heke xanîkê wî heye, heke sêşatan heke erdî wî hene, di cihê de her çawa bira li xwe nevekirin û tiştek nedanê kiçik. Dibêje. Êvarê Raziha bavî hate xewna wî yê ku bavê xwe xweyî kirî. Hate xewna wî got kurên got çiya? Got filan balgî deh zêr tê de ne bila ji te re bin te ez xweyî kirima. Got ya bo ma bereket tê de heye got ya bo bereket tê de nîne. Sibî ji xew rabû va kir her çiya birayê xwe. Got min bavê xwe xew de dîtiye û behsa vî badgêhe kiriye, gotiye deh zêr tê de hene, ka werin vekin. Vekirin deh zêr tê de hene. Rabû her deh zêr ji xwe re birin û zêrek jî nedane birayê xwe kiçik. Êvare du raziha bavî hate xewnayê, got kurên got çiye, got zêtûneke me di hewşê de heye, cihek naşikir, got min li vê derê erd kola ye. Pêncî zêr tê de ne. Eva zêren ji pere derxe bila ji te re bitersxweyî kirime. Goya biba bereketê de heye, goya bi bereketê de nîne. Sibê rabû bakire her çiya birayê xwe got min bavê xwe halê dîtiye. Rabûn ew der kolan pêncî zêr derxistin li xwe leve kirin yek jî nedane birayê xwe. Şeva sê raziha bavî hate xewlawî. Go kurên go çiye, go vel filan derê min zêrek veşartiye ji xwe re biba. Goya bo bereketê dihe, goya bo bereketê dihe. Sibê rabû ew zêr derxist neba kire biraya xwe. Gote pîreka xwe zarokê xwe, pîrekeyê gotî de te te ev qas zêr dane û te yek ji xwe re hiştiye, go ev bereketê dihe. Dijê ew xwe feqîr bû, nedikare guha ser behrê. Wexteke cew xweş e, beled, mintîqa, gund hemû qesta behrê dikin. Ji xwe re çend yê dikevin av, yê masiya digirin, ji xwe re şewê şit dikin. Seyran e, wextekî em çûn endî werê, ew jî bi wê rengî ye xweştir îş. Ewî jî gote zarokê xwe ve em ê zêrê xwe bi xwe re bibin. Em îro ji xwe re ser behrê, em ê zêrê xwe lê dê bifiroşin. Ji xwe re bidin tiştekê em ê bixwin û em ê berî werdin malê. Kêfa zarokê jî hat. Û tevê çûn ser behrê mêza gelekî xweş e. Yê şew yê şêrkê, xwarinê çirkê, dikevina avê masîya digirin. Mêza xortek masîya digirê. Mêza du masî girtine wê salkewî de ne. Her du masî cida ne ji masîya hemû e. Du masî welê Xwedê Teala şîrîn çêkirine welê dilemeîne. Got tu van masîya nafiroşê, got belo lez difiroşim. Got bi çiqasî? Got bi nîv zêrê. Çiqas ber bazarê da yê masiya kemî nîv zêrê nedayî da. Go baş e, rabû zêr dayê masiya bije ew perê heqê nîv zêrî pere lê vegirandin meblexekî baş. Rabû pê kêrê piştayî masî qeşart û piştayî pê kêrê kever kir û piştayî şikand û Min e paqij kir. Me zand tiştekî zikî re dibiriqînî. Sibhallah tiştekî gelekî tazê ye. Ew niza çi tişt e. Derxist û şûşt û kir berîka xwe de. Masê doy jî ew qaşûlkî jê kirin wê kêrê pişta wî qelaşt. Min ê çerm kir paqij kir. Me zand tiştekî zikî wî de ye jî. Ew jî taze şûşt û kir berîka xwe de û niza çi ye. Êvarê hatine malê. Fêr firemina xwe ji xwarên û hinê perêj wan re man û hat çû cem ê zerrî kir. Got ka mêzêne ez ê vê bifroşim ev çi ye? Gotiye de lê mêze lê mêze got ma Zeynep şê got wellehî ez nizan çi ye. Got ev lûlo ye. Lûlo her kes nikare bikire. Ka çiqar em zerrî kirin di vê birê hene. Kes çima nikare vê bikire. Ev gelek e. Şêxek heye. Ew zengîn e, heke ne ew bikerê kesek nika bikerê. Min avê şêx dayê de ço cem şêx. Selamu aleykum aleykum eselam. Wolahi va min tiştek aniye ez ê firoşim. Lê me zad got tu zanî ev çi ye? Got wolahi ez nizar çi ye. Got ev Zêr çêtir e, zîd çêtir e, ji dir û axûde çêtir e, ev şertî jî çêtir e, ev navê vê lûlo e. Û ev her kes nika bikirê. Ne melikek bê, ne wezîrek bê, her kes nikare vê bikirê. Û ez jî nikarim bikirim. Qîmetê wê gelek e. Here malê û wextê miştêrî hatin, ev zam bi wê bikirin, ez ê rikim pey te, tê werî bînî vê dê, Li hesateke min ji wê tê dihevî. Serê Sadît deh ji min re wî dişte. Got baş e. Ew jî hate malê. Bi jê xwazgîniyê keça Melik hatin. Melik di keşe ne. Keçeke xwe wê bidê mêr û vaje daweta wê ya. Û keçê Melik jî ne ew ê têr bê, ew şêx ji hemûa têrtir e û zêrî û tiştî wî jî hemûa paqijtir in. Ne cem wî jî bê naşîn ji van zêrî kirî dî. Melik û Keçe Apa çûn cem wî şêxî Selam aleykum aleykum eselam got ka çi tişt cem ti heye jê şêtir neyî û jê girantir neyî ez ji keça xwe re bikirim daweta wê ya. Got welleh camêrek qetek cem heye bêjine de lûlo lê gelkî giran e bar nakim ji te wê te bikerê. Got ka rêke pey rêke pey Bija ew lûlo ka çi tişt e ez xwe nizan lûlo çi ye. Got heqê wê çiqas e got heqê wê deh milyon e wî wextî. Raşte deh milyona dayê din. Û ew ji keça xwe ve keça xwe vekir, kewce kûda xwe vekir ez nizanim. Hate malê xweha wê dît ew parçeya welê lûlo xwe vekiriya skura wê de, destê wê de, kûdra wê de ez nizanim. Û xweha wê xwe qehirand got bavên ferqanî têxê de me ne jî keçeyî me çima ji xweha min re ev lûlo kiriye û çima ji min re nekiriye. Got keça min xwe neqehirîne. Em ê her cem a bin em ê kişt re ji pir. Hatin cem ku cem te mane gollek maye li hingî pê hewce bû da te deh milyona wela vê deh milyona nadê got çiqas dîn got pazdeh milyona û here bîne gabû ew jî anî pazdeh milyon danê de û bi keça xwe vekir ew çûne malê Hesatayê dî dayê de serê sedî deh ew giha perê xwe û bîst û pênc milyonî li wextî gelek in ka çi çi zeman e ev ser çi tê ev ser heqê dê bava tê Bêje hate malê ew pere birin, erk kirîn û dikanê mezin ava kirîn, mexzene ava kirîn, mol ava kirîn, markêt ava kirîn, met'ama ava kirîn, bi seda û hezara şexîn cem şexulîn û bînayek ava kirîn û hema Rebbel'alemîn bereket kirina malê do, bereket kirina malê do, bereket kirina malê do. Bû bû gelekî ji melikê wê dê têrtir bû. Têrtir bû û her çar birayê wî feqîr in. Nanî min bixwe. Her çe birey go xwedî em ê her cem birey xwe belkî me keremekî bere bikîn. Her çar hatin cem selamu aleykum aleykum eselam kursî dane waw ka wî xwedî çaya, qehweya, xwarina ka çiya gelkî qedirê her çar birey xwe girt. Go xêra go xwedî halê me her çara jî ne ti hala. Me qesta xwedê te kiriye. Ku serçavê me hate û hûn birayên min in, rabû pênc dikanê mezin ji war çar e, çar bira, çar dikanê mezin dira û bixwazin ji war kirîn û tejî mal kirîn herikî meblexek pere jî dane wan û Li ser heqa hiqê dê bava çimkû dê bavî jê radî bûn û dua jê re kirin. Xwedê Teala heqa kere pê re kir. Ji ev qeliya vîdyoyê ez jî dibêjim, heçî bavê we sax bê û heçî diya we sax bê û heçî birayê we sax bê, bila qedrê bavê xwe bigirin, bila qedrê diya xwe bigirin, bila qedrê birayê xwe bigirin û bimîne xêr û xweşiyê de.